Ялкынлы кайнар сәламләр сезгә дуслар. Ниһаять җәй килеп җитте. Ә җәй белән бергә Сабан туйлары да монда. Халкыбызның яраткан милли бәйрәме инде бөтен районнарда һәм авылларда гөрләп узды һәм тиздән инде бу көннәрдә башкалабыз Казанда да узачак. Һәм шул уңайдан шәһәр һәм халык шау-гөр килә, берсеннән-берсе матур чаралар әзерләнә, бүләкләр җыена. Һәм бүген дә без бирнә җыю тантанасына килдек. Шул уңайдан без бүген казанлылардан һәм шәһәребез кунакларынан аларның Сабан туе турында белү-белмәвен тикшерәчәкбез. Нәрсә килеп чыгыр микән? Әйдәгез бергәләп карыйк. Таныш э, районы Әҗәкүл дигән авылдан килдем шушында Казан э, дәүләт э, культура институтында укырга кергән идем. Менә хәзер 4 курста инде. Быел 4 курсны тәмамлыйм. Идел буе физик тәрбия, спорт һәм туризм

Виктория, сезгә шундый сорау. Менә Сабантуйларда көрәш батыры бар һәм тагын нинди батыр бар? Көрәш батыры. Кем? Менә Сабантуй бит инде ул кыр эшләренә багышланган бәйрәм. Сабан батыры. Сабан, ягъни кыр батыры. Кыр батыры, әйе. Дөрес. Сабан һәм э, икенче э, башкача әйтсә ул кыр батыры була. Э, Камыр батыры. Батыры була. Ярар. Ул кем дип әйтергә кирәк, күп кенә батырлар була бит инде анда. Бар менә көрәш батыры һәм тагын бер батыр. Кыр батыры? Әйе, дөрес. Озын багана башында гадәттә нинди бүләк яшерелгән? Ну, анда обычно әтәч инде. Әйе, дөрес. Зур зур бүләкме? Әйе, менә озын багана башына гадәттә бер бүләк куялар һәм шуны алырга кирәк. Алардан көлләгән? Әйе, әйе. Әйе. Ох, бездә әтәч куялар, әйе. Тагын нәрсә куялар анда? Тагын нәрсә? Яулык, әтәч. Әйе, дөрес, әтәч, молодцы. Әтәч тора. Дөрес, әйе. Өченче сорау, тулы чиләкләрне нәрсәгә асып йөгерәләр кызлар? Нәрсәләрне? Тулы чиләкләр белән чабалар бит. Көентеге. Әйе, дөрес. Карамыс ва мы урысча, татарча. Татарча, киянте. Киян, киян, киян, шулаймы? Күргәнегез бармы, кызлар чиләкләр? Көягә. Көягә, дөрес. Көянтә белән җилкәгә. А, сез күргән иң сәер бәйге Сабантуйда? Иң сәер бәйгеме? Катык тан акча алу менә элекке вакытларда ул инде ул кергән бәйрәм бүлени уен түгел ие әмма соңгы араларда катыктан акча юллап табу менә иң сәер бәйгеләрнең берсе дип әйтәм Минем өчен һәрбер кешенең шатланса, минем өчен иң мөһим, иң әзиз. Әтәчне тауга котаба җибәрәләр дә, яңа артыннан кешеләр чабалар. Кем тота, шул батыр була. Әле рәхмәт, бик зур һәм соңгы сорау. Сабан туйларда нинди бүләк булырга тиеш дип уйлыйсыз? Халык бүләк иткән бүләкләр ул менә батырларга күчә. Ә менә нинди бүләкләр үзегез менә Сабантуйда нинди бүләк җиңәргә телисез? Сөлге, кувшин, я менә нинди бар шунысы инде. Менә бүген Казан э, президент айфоннар бүләк итте. Җиңәсегез киләме айфоннарны? Җиңәсе килә. Матур, шундый кирәкле әйбер. Менә син үзең нәрсә нәрсә җиңәр идең менә Казан Сабантуенда? Айфонмы яисә кулъяулыкмы?

Аннан чын бу байрам. Әмма минем өчен шул бүләк юк. У байрама һәр ил яшь кешеләр көтә. Алар киләләр, үз киемне, ак, актау факыны киенәләр, абалар түбесейле киенәләр, киләләр, күренәләр. Аларның күзендә шатланса булса, минем өчен иң мөһим бүләк. Шуннан өчен бүләкләр ул уздыра, әмма бу ятта кала. Рәхмәт сезгә, бик зур уңышлар сезгә.